Tuzaan thawk hin worship ka chim lai. Pathian biak ti hi zeidah a si ti kha na phunphun khan kan kal lai i Bawipa nih a kan senh chung paoh kha worship Pathian biak timi tlangtar in Pathian bia cawng dingah le Pathian bia thazaang ngai dingah sawm kan duhmi hna si. I Bible ca ai kenmi kan um a si siah cun Genesis dal sawm thum le dal hnihnak kha tuzaan a voikhatnak Pathian biak kong he aa thazaang kan lakṭi khi siseh law Genesis dal sawmthum le dal hnih caang kul le caang hnih in caang kul le caang hnih in caang kul le caang nga tiang kha ka rel lai a chim tu khan cun sau deuh khi ka va kal te lai nain caang kul le caang hnih kul hnih kul thum kul le li kul le nga te kha ka van rel hmanh lai Genesis dal kul dal sawm thum le dal hnih cang sawm thum cang kul le cang hnih nakin cun Jacob cu cu zan ah cun a tho i a nupi pahnih Cun sinum nu pahnih hna le a fapale pahlei khat hna kha a lak hna i Jabok varal ah khan a kalpi hna. Cun anih cu a lak hna i varal ah khan a hei pehpi hna, a ngeihmi vialte zong kha a hei kuat hna. Cang kul le cang linak cu tikah Jakob cu amah lawng a tang i Mipa he khuadei tiang an i pai. Caang kul le caang nganak. Cun mipa nih cun a tei lo kha a tei lo kha a hmuh tikah a khel kha a tonghpiak i a, a merleng kha a tonghpiak i cuticun Jakob merleng cu ai pehnak in a hliah. ki uh, ningcang lo nong um i uh, sorry Jacob nih a paih mi pa nih cun a khel kha a tong piak tiah ti i hi chung te hin pathian bia hrom kan duh hna i makhatiang ka karel mi kha solo a tang lei ah cun min an i halnak kong le Jakob zong kha a min a halnak kong le Jakob nih a paihmi pa min a halnak kong kha kan hmuh i mi chungte hin Pathian bia hrawmh kan duh hna i tuzan i Pathian bia hrawmh kan duhmi hna tlang tar cu different ways of worship tiah ka ti lai i silosile different kinds of worship ka ti lai i biaknak Pathian biaknak a phunphun tiah ka ti lai Pathian biaknak phunphun ka ti tikah Muslim biaknak Khrihfa biaknak, cun Hindu biaknak ti biaknak phunphun khi si loin Pathian kan biak tikah a phunphun in Pathian kan biakning, different kinds of worship, Pathian kan biakning a phunphun ti tu khi si hnga. Biaknak phunphun ti si loin pumpak nih mibu nih pathian kan biak ning a phunphun ti khi tuzan ah tantak hrawmh kan duhmi hna si mah cacang hi nan rel lengmang mi si nan rel lengmang mi si rel lengmang mi phungchim hi a caan ah cun tha tlung si sai lo thawng te chim tu nih kan uar ngai mi cu rel bal theng lo mi alu le to zong hei hngalh si sai lo mi kan van rel ah Zei a si hnga tivin ti khi thawngṭa chimtu nih kan uar tawnmi a si. Sinain rak rel peng lengmangmi Baibal cacang tangah hin biathli ai nawkmi tampi um caah an rel tukmi lengmang an hngalh tukmi cacang phungchim dingah hin rak zenh duh tawn rak zenh duh tuk lem hlah ti kha thazaang pek kan duhmi hna si John pathum hleiruk te hna hi an chim nan thei tuk lai lo zeiruang dah John pathum hlei ruk tehna an chim tuk lo tiah cun kan ngakchiat tein kan baihatmi a si caah khan John pathum hlei ruk hi phungchim phung ah kan rel lo. John pathum hlei ruk kan vun ti cun ka theih cia. Kau hau lo phun khin kan ruah i kha bantuk kau hau lo phun i ruahmi phungchim kha thawngṭha chimtu nih kan i thim tawn lo. Asinain tuzan cu nan theih ngaimi Baibal cacang kha kai vun thim i a tlangpi thu in Jakob le Pathian vanmi an i pai tinak kha si. I tuan biachim in ka vun chim si ahcun Jakob le Pathian vanmi kha an i pai i Jakob kha Pathian vanmi nih a tei ti lo tikah a khel kha a tawngh piak i a khel a merh piak tinak khi si. A khel a merhpiak tikah a kal tikah khan a bei i cu thawk cun Israel mi hna nih tuusa an ei tikah hin a khel zawnte kha ei lo khan an tantak peng. Mi Jakob le Pathian a si lo sila Jakob le Pathian vanmi ka ti le maw Jakob le Pathian an i pai ka ti lai maw na duhmi khan na rak hman lai i Pathian le Jakob an i paih tikah hin zeitindah na ruah ve ning a si lai paih khin maw Chin myo ta nih paih khin maw an i pai rua tiah na ruah a khel hna a merh tikah hin a ke khen ma tlaih nga kan ruk tiah vun merh hna i a bei hnga te na ruah ti khi thazang fak piin vun hal le na ruah tawn ning kha cawnnak silo nang nih vun chim ta tuah nang nih vun chim ta tuah kan vun ti hnga pathum pali hrawng nih khin nan vun chim hnga ṭha ngai hnga sinain phungchim a si caah na theih ko bu zong ah khan let lo te khan van i control ta phot ri ko law na ruang mi cum cheu lai te ka ruwa i Jacob le Pathian ne pai Jacob le Pathian ne pai Pathian kha Pathian nih khan Jacob a tei lo va si kaw Pathian nih tei lo dingmi, paih i tei lo dingmi Jakob cu zeitluk in dah boban ṭhat hnga ti hna i na ruat maw ruat lo maw ka hngal lo. Cun i paih ahhin sikan um dih i paih ahcun i thongh phung si lo i Pathian le Jakob hi an i pa i Jakob kha Pathian nih a tei khawh lo i a khel a merh si cun keimah he dai luci si ning law Pathian kha foal ka pek le Bawipa, nan i paih ahcun ṭha tein i pai u. Lai paih tein sikan rul kha na zulh hau tiah keimah he dai luji si ning law Pathian kha ka sunghter hna. Nan ruah ning zeitin nan ruah ning a si cio ti khial kan duhmi hna si. I zei khom hmanh solo a phi cu zei de si te cun Jacob le Pathian an i pai timi hi khoimo lai paih phun khin chat an i pai i a tei kho lo ti phun khan a ruah zong cu nan ruat theng rua lo te ka ruah i ka ruahning hi nan ruahning si ko lai te ka ruah i hi Jacob le Pathian an i pai kan timi zeidang kha si loin Pathian hmaiah a duhmi a hmuh hlan lo thla a cam tu khi Jacob le Pathian an i pai ti khi si i cuka chung cun Pathian bia hrawm kan duhmi hna cu Pathian kan biak tikah hin Pathian biakning phunthum in ka vun langhter lai. Pakhatnak cu private worship. Private worship timi cu pumpak tein mahte lawng hmunki ngi Pathian biak ti khi private worship ti cu si. A pahnihnak ah zei worship dah um da cun family worship ti um i private i kanmah te lawng i pathian hmaika kan ṭah i kan bawh i thla kan cam i bawipa de kan nun kan bungh private in pathian kan biak hnu ah khan nupi a ngeimi fale ngeimi nih cun kan nupi le kan fale kha kan vun pum ṭhan hna i zeidah kan vun ngeih ṭhan cun family worship kan vun ngei family worship kan vun ngeih ni khan zei worship dah kan vun ngeih ṭhan nih cun tuzan i kan ngeihmi hi public worship ti si cu pathum te cu tuzan an hrawm kan duh hna i private worship family worship Public worship ti hi mah pathum hi tuzaan ah hrawmh kan duh hnga dingmi hna biaknak kong he pehtlai cun a si. I biahmaisa vun domh ka duhmi cu Matthai dal hlei nga kha na rel siah cun Matthai dal hlei nga caang riat caang kua na rel siah cun Jesuh nih Farasi pawl ka hei zoh hna i mahi mi hna pawl nih hin an kaa cun an ka naih nain an thinlung cu lamhla pi a khen um e ti an ka cun bawipa bawipa bawipa an ti kan dawt tuk ti an ka ti nain an thillung cun an ka daw hrim hrim lo ti cangkuan ah ka van relmi cu hi hna pawl nih hin an ka lon an ka biak an ka thangthat i an thillung cun an ka thangthat hrim hrim lo an ka bia lo e ti ti cucacun an biaknak hi vain worship a si e ti Vain worship ti cu santlai lomi Pathian biaknak a si e ti. Tuzan ah hin ka hika kan biakinn hi ṭhutnak kan chiahmi tete kha nan hun rol hna i tling nawn te nan hung phan i a ṭha tuk a sunglawi tuk sinain gypsy nih tete a khanmi cu ka biakinn ah hin e ti ṭhutnak a lawng maw lawng lo tinak nakin ka ruah deuhmi cu ṭhutden cung a ṭhumi hna hi milawng man si thlarau ngeimi dan si ti ka buai deuh ee ti hallelujah hallelujah tuzan ah hin ṭhutnak evangelist kan si ah pastor kan si ah deacon kan si ah kan i lawmhmi cu nan vun i pum i ṭhutnak hna a vun lawn lo i ṭhutnak sarhau si a kan cam kan taw kan i per i kan i nuam tuk cang evangelist zong hi minung nan tam nawn ah khan cun maka kha pathian mi hman ah khan kan i ruat i minung tam popo khan cuai kan thlai a pathian mithmuh ah cun lo a rak salon pathian minung a simi gypsy nih tete khan mi cu ka biakinn chungah hin ṭhutnak a lawng maw Pazeizat dah lawng tinak nakin ai pummi minung ah hin hihi an lawng a lawngmi minung man si an chungah thiang thlarau an ngei maw ti tu kha kei nih ka buaipimi si e ti Pathian minung taktak an buaipimi le kan nih hna hrawng kan buaipimi a hi dan khawh ning hi khuruahhar taktak a si Tuzan ah zuamcawh Jesuh bian kan duhmi hna cu Biakinn ah na phan ve lengmang i na kum zet Khrihfa na si. Na kum zet Khrihfa na si. Cun caan na ngeih paoh na lung a fim sinin biakinn kal tete kha na hmang i nihin ni tiang biakinn na phan i praise and worship kan ti, Pathian cu kan bia kan thangṭhat kan ti. Mah Pathian na biakmi le na thangṭhatmi hi Bawipa nih vain worship an ti hnga maw true worship an ti hnga dah a ka biaknak hi lungtak te na ka biakmi si tiah maw an ti hnga maw a ka lawng in a ka biami na si tiah dah kan ti hnga ti hi i hal lo awk a ṭha lomi biatak a si Ezekiel vel sawmthum le sawmthum le pathum le caang sawmthum le caang khat le caang sawmthum le caang hnih na zoh siah cun Ezekiel sinah Bawipa nih bia phuanmi cu hi hna pawl nih hin an ka cun kan dawt kan dawt an ka ti ko na an lungthin tam cun an ka daw lo ve ti nina hin Bawipa he kan dawt taktak in Pathian hi a bia taktakmi kan si maw? Pathian na biak ve tikah hin na biaknak nih Bawipa a lawmhter in cu a lawmhter reflection a ra ṭhanmi nih khan an lawmhter ve maw? A si lo si le nangmah hi na nuam phut khan na cun i cet phut in hell na chet in na sam na thik i nangmah cawlcanghnak hi maw nei diriamhpimi a si maw? A si lo si le Lungtak tein Pathian na hun biaknak nih khan Bawipa a lawmhter i Bawipa a lawmhtermi a rung pian ṭhanmi nih khan an lawmhter ve ti hi tuzaan ah i hal awk a ṭha lomi biatak a si. Pathian biatu taktak na si maw? Tuzaan hi zei biaknak ah dah kan um te cun tuzaan i biaknak kan ngeihmi hi zei Pathian biaknak dah si cun public worship a si. Hmunkha te Pathian kan biaṭi. kan hlasak zong ai dawh kan thlungtum zong ai dawh kan thil zong kan i thleng kan i dawh dih kan zoh hna hin a ho hmanh misual phun kan hmu hna lo nan i dawh dih kan mah tawk tein kan i dawh dih kan i rem dih sinan pathian nih bia tu a kan zoh tikah hin leng phaw a zoh lo i chunglei a zoh cu kan za tein kan hngalh cucu public worship cu si i tuzan cu zei na ka thok lai tiah cun private worship in ka thawk lai i hi private worship hi ho nih dah a tuahmi si ti ahcun aho nun ah dah private worship cu um cun Jacob nun ah a ummi si Jacob kong cu thawngpang te biahmang ai tlaih khawh nakhnga ding ca ka vun chim a si si ahcun Jacob cu nan hngalh bantukin faphir unau a ngei i Esau le Jacob an si. Hi Esau le Jakob an si i rocotu ding cu Esau a si nain a upa nih khan upa sinak kha a rak zawrh bal i teivun tein a rak zawrh balnak kha Bawipa nih a vun tlinter i a nu nih khan a ṭanhpi ve caah a fapa upa deuh kha a pa nih ro kan pek cang lai, ramlak ka ka vahpiak law sava ka kahpiak law mehthaw tein ka chumhpiak tiah a pa nih bia a ruah karah khan bia a ruah i ram a va vaih karah khan a hringtu a nu nih inntang tu kha a rak thahter i a chumhpiak an pa lung a ton i thluachuah peknak tuanbia kha kan zate in kan theihmi kha sa tawinan ka vun ṭawh siah cun i minung tampi nih hla an phuahmi cu nang na comi thluachuah hi a hlengro co na si maw tiah voi khat cu Khua pakhat nih hla an phuah i na comi thluachuah hi a hlengro co si maw? Jakob nih a comi thluachuah kha a hlengro co a si i nang na comi hi tah lih le hrokhrawl in thluachuah na comi si maw? tiah Laitlang ah hla an kan phuahpiak i music kha an vun tum chih i hla aw ṭhaṭha nih cun an vun suai chih, a ther lo zong kha an vun therter chih ahcun ngaih ahcun hla cu si ko nain an lakmi cacang le an hla phuahmi kha lung ai kaih lomi khi a si. Jacob hi a hlengro a comi si lo, Pathian planning a si. Rom na rel si ahcun Esau le Jacob hi sualnak le ṭhatnak an tuah hlan hrimhrim ah hin a nau hi bawi ṭuan dingah ka rak timh cang i a u hi sal ṭuan dingah ka timh cangmi si. Thil chia thil ṭha an i hlen hlanah ka rak siman cangmi ka planning a si cang tiah a ti cu a planning a tlin khawh nakhnga ding ca Tayawin tein a upa nih fapa upa sinak kha a naupa sin zong cun a rak zorh cang i cu ning te cun a hung tlingmi a si kha si zei comment selaw kan subject kha ai dan ca kha khan ka vung kal lai a upa thluachuah vialte kha a naupa kut cung a phak tikah a upa thinhung tuk i Jakob ka thah lai tiah a ti i thah dingin a timh tikah a nu nih ka ṭa sinah va zam a ti a pu Laban sinah va zam i nupi va ngei aa nupi pahnih va ngei Laban fale pahnih kha nupi a ṭhit hna tu cu Pathian nih khan thluachuah tampi a pek i fapa zung tampi pek cang cu ni ah cun tuu le saṭil tampi a pek hnu ah khan atu cu kan kamhmi ram ah khan va kir cang tiah ti bawipa nih khan kir a fial kir a fial i mithattu pa a upa esau thah ti ru a zammi si tikah ka thah bak lai a timi pa sin ra kir kha a ngam bak lo a ngam bak lo i sinan bawipa bia si chung tikah khan ai thaw i Esau ahcun an i neih deuhdeuh, an i neih deuhdeuh, an i neih deuhdeuh. Ṭihmi lei kal hi a har ngai. Ka thinlung chung a chuakmi cu ka ram i ka hung tlun i Baibal sianginn ka tlun chawng bak ah hin crusade camping zeihmanh keimah he a kai balmi zong ka si lo. A tuah balmi zong ka sawm. Hniarlawn ah crusade tuah, camping tuan, eh, crusade tuan ka sawm. Siapa pakhat an kan sawm i anih cu senior si, a tuah lengmangmi si. Pahnih kan si cun ṭha ko ke ca lakkar ah khan ka chan lai ka ti. A ka ṭulh ta ka keimah lawng ka taang. Hero cycle kai ci ti Hakhan hniarlawn kai thawh. Hakha le hniarlawn cu ban chen lawng si. cycle kai chit i hniar lawn a lang fa te khi ka kal ngam lo ka, ka tum ka tum i ṭih mi lei panh a har ning mu ka ngam bak lo zei in ka thok hnga zei in ka dong hnga tiok ka the cycle cu ka tum i ka zoh i hniar lawn cu nai chin lengmang tlawmpal ka kal i lam Ka langhnak paoh khan ka ṭum ṭhan i hniarlawn cu ka zoh i zeitluk i dursah te ka kal zong hniarlawn cu ka phan. Pungsan ngai khan an rak ka don i fu ban hla Khrihfa upa le nu upa nih khan pungsan ngai khan ka lak i tha bantuk mi don kha ka bu ah ka tong bal lo. ka lau chin leng ka lau chin ah kha tluk ka lau la ka ṭi kha fawh atu tiang a philh in ka philh lo ma cu cu hnia lon ro ro ka lin da voi kha cu hnia lon cu ka kal ṭhan i hnia lon ni khan ka for e sia cung na pa he aw ṭha tu ke nangmah zong na aw ṭha ko lai ti si Maw cu ka aw ṭhat lo cu maw ka hngalh lo zei thil dik si. Na pa hi aw ṭha tuk nangmah zong hi na aw ṭha ko lai nai hngalh lo caah a si lai ka ti. Si dawh a si tak bong ka ti. La ka sai. Atu tiang hi kai ngaichih. Atu tiang hi kai ngaichih. Vei, an rak fim i ka sak lio ah khan an rak ni lo si. E, kei cu a chia tukmi ka si ma cucu. Na pa aw ṭha tuk i nangmah zong sa ve law ṭha ko lai ti cu. Maw cu zuri si ahcun phundang. A ri bak lomi cu an ka forh ko ko cu. E, ka chim duhmi cu ṭihmi zahmi lei kal hi ṭih a taktak ṭha ka ṭihmi kha a ka thattu hnga ding khua zong khi an si lo thawngṭha va chim ding khua khi si Jacob nih a upa lei ah a va pan tikah han ṭih lo awk khi lung a ṭha lo a ruang cu thah a dawitu pa lei va kal tikah ṭih tuk i a thluak khat chuah i a nupi le fale kha khuai khuai a khuai hna i varal ah khan a chuahter anih kha varal ah khan a taang ta i mah cu varal a taan tak ahcun private worship a ngeihnak cu si zan khuan ai ka pathian hmaika khan a ku nih thla a cam mah kha thla cammi kha jacob le pathian an i pai tiah kan timi ka si Private worship hi zumtu kan nun ahhin a foundation tak a si. Tuzan public worship na ngeihnak nakin a hram a simi cu family worship a si rih. Family worship i a hram cu private worship ka si. Private worship kan ngeih lal lo paohpaoh ahcun nun hi a ram a tla kho hrim hrim lo. Jacob nih hin a upa Esau ton a ṭih tuk tikah khan a celh bak lo i a vainam a zoh tikah a nupi le fale zoh tik hna tikah Esau tei phun khan si lo Esau thawngpang hai lat tikah minung zali hen ra ti kha thawng a theih tikah a zeitihmanh khan minung lei khel in tei khawhnak thazaang a ngeih lo lio caan ah zeidah a tuah ah cun private worship a ngei i mirang holh nga chim seh cun quiet time a ngei caan dai kha bawipa an ngei i zan khuanei bakka pathian hmaika an nun a bungh pathian he an i hawikom kha kha private worship kan timi cu si hallelujah hallelujah lente celnak he sport he ka tahchunh a si siah cun boxing nei thong a si siahcun boxing tama na si siahcun public hmai nai thawngh hlan ah khan private khan boxing na cinh ta hau na inn tang te ah khan bek te khan na thlai lai ah ama bek te khan angmah te lawng ne na thawng a hau suimalam zat chungah minute zat chungah ta ka kut hi ka thla kho i satta invoice zat ka thong kho ti kan na chin i nangmah tein private boxing kha thong khan a chinh hnu lawlawng ah public ah kal khawh a si bantukin Pathian biak zong hi tuzan i biak ding in a chuahmi hi hi cu public worship si hi cu minung lo rong i tuahmi si zapi te cun tuzan nan piangthar dih hrimhrim lai lo amah balte nan dihlak cun piangthar lo cu nan si fawn lo zeimazat khan nan piangthar zeimazat khan nan piangthar lo piangthar nih pathian kan thangṭhatnak ah khan piangthar lo kha pungsan khat te khan pathian nan bia kho ve ko e kanmah nak zong khan nan aw zong kha ṭha kho deuh ko a nuam zong kha nai nuam kho deuh a caan hoi na cun kan Pathian biakning he ai ningcang tawn lo i kan cawlcangh tuk tikah hin zuri pawl an i paih ve ciammam i tanakhan i thu i pa pawl kha tanakhan i thu i an cawlcanghnak ah khan an hung i paih ve an laam ve cangmang ka hmuh bak ah cun chuak chuak chuak chuak chuak vun ti khi pei ka vun duh cu pathian ka si lo caah khan mata titi nak nawl ka vun ngei tawn lo a caan ah cu ka chim duhmi cu piangthar nih pathian kan thangthat lio caan ah hin public worship tham tham ah cun piangthar he thar lo he kan zat in pathian thangṭhatṭinak hmun a si. Hi thamtham hi cu zapi te tuah khawhmi si. Hi nakin a hram a hram chin cu private worship a si. Amen. Ṭhawnnak taktak cu private worship in hram a thomi si. Pathian biak vialte lak i a hram cem, a foundation cem a simi cu nangmah le Pathian te lawng bak nan i chawnh i nan i hawikomh i a hmai bakin na kun i nun na bunghmi bak kha private worship a si. Mah kha private worship kha Pathian kan biak vialte lak i a hram bik cem a si ti hi Pathian biathli hrawmh kan duh hna. A caan ahcun kan nupi le he thlacam a ṭha. Sinain a caan ahcun kan nupi he le lo bak in thlacam kha ṭha. Kan nupi le zong nih thei hna hlah seh kan timi thlacamnak zong um kho. Kanmah te hrimhrim ka Pathian hmaika kan kun kan bawh i Bawipa hawikomhnak kan ngeih hi Pathian kan biak vialte lak i a foundation cem a si. Cucu private worship kan timi cu a si ti hi hrawmh kan duh hna. Tahchunhnak pahnih pathum Baibal caan ka van lak hmanh lai i Jesuh cu vawleicung a tluan len lio ah khan mizaw a damter hna, mithi a thawhter, rawl a ṭammi kha rawl a karhter, a phunphun khuaruahhar thil a tuah i kha tluk i mizaw damter ding an tam lio caan ah khan a rian vialte kha khuaruahhar thil tuahnak vialte kha a kaltak i a thli tein ai zuk i tlang ah zan khuadei pa he hawikomhnak an ngei i Jesuh hmanh kha private worship atu le tu a ngei. Amen. Jesuh hmanh nih private worship a ngeih si ahcun nang le kei chin cun private worship hi na dai thlang bak hlah nun cawmnak le nun ṭhannak taktak hi private worship in a rami a si ti hi hrawm kan duhmi hna si amen voi dang in na ngeih rih lo si ahcun na hawi le lo an rian an ṭuan kar zongah nan nu le nan fale dawr an kal kar zongah ihnak khan te zong ammaw Aa rem tuk tein a si lo sile, na umhar sile, panchian zongah maw, a sinpitnak te ah si lo sile, ingta chung zongah maw, si lo sile yichu khan chung zongah maw, khoika paohan private worship ngei khawh a si. Private worship ngeih loin nun hi zeitik hmanh a ṭhang kho lo. Private worship hi a biapi taktakmi a si ti hi hrawmh kan duh hna. Jakob le Jesuh lawng private worship an ngeih si loin Moses zong hi private worship a ngei i Exodus dal kul le dal li canghlei nga cun dal kul le dal nga na zoh siah cun Moses zong kha amah te lawng Bawipa nih tlang ah hung kai tiah ti Bawipa he khan bia nih rua peng bia nih rua peng i kha Bawipa bia nih ruahmi kha Moses nih private worship a ngeihnak a si. Pathian minung paohpaoh hi private worship an nei zungzal. Private worship hi nifate kan nunnak hi a biapi bakmi si. Biakam nun in tahchunhnak pot ka lak rih si ahcun Abraham zong hi private worship a ngei. Pathian nih Genesis dal kul le dal hnih na zoh si ahcun na fapa ngeihchun na dawt bakmi kha i lak law Moriah tlang ah hung ka bia ti an kal ah khan a fapa ai thawh ai kalpi sinum pahnih ai kalpi hna sinum pahnih kha thingputu an si a fapa te kha thah dingmi si biaknak i hman dingmi si biatu taktak cu amah Abraham lawng khi si. Amah Abraham kha private worship ngeih awkah tlang a kai i zei na Pathian a biak ahcun a fapa ngeihchun ti khan Pathian biak ai tim. Caan sunglawi tak Pathian a hawikomhnak an ngei. Pathian minung paohpaoh hi private worship a ngei lomi an um lo. Nang zong na umkalnak, khoika khoika khua na saknak ah hin public worshipnak an biapi deuhmi, family worshipnak a biapi deuhmi private worship hi ngol loin run ngei ve tawn ti hi thazaang pek kan duhmi si. Amen. Amen. Tuzan cu kan nu he kan kan van i ṭhial i Kan nan sia te hi kan nu nih hin a rak theih ngaimi hna an si. A tlai ngai tuk ahhin nan sia te kha nan ṭhu i hin bia ai ruah i khoi maw kan khua ka phan ti khin ma a ruah hnga. Hihi khuasa ṭi kha rak si hna kaw. Na cu Makhaka bia nih ruah chung kha keimah te lawng private worship ka rak ngei ve. A fiang makhaka rak ṭha tu i ka um chung kha kei ka private worship ka ngei i anuam pa pa ha i chawnh hawikomnak i ngei Pathian bia kha a ṭha taktak si. A caan ah nupi le he thlacam ding, a caan ah fale he thlacam ding a si nain kha pinlei i a hram bak simi cu nupi le lo bakin fale lo bakin ahohmanh lo bakin nangmah te lawng kha ihnak khaan zongah poi lo, i thu khaan zongah poi lo, Ti chu kha na hman thiam ahcun zeitinnak poh te a ṭha dih. Ingta zong a poi lo, khoika poh ah khan private worship hi ngaih ding a si ti hi Pathian minung hna private worship a biapit zia na theih lo si ahcun tuzan thok bak hin private worship kha fak in usa na run pek lai ti hi thazaang pek kan duhmi hna a si. A pahnihnak i Pathian biak cu zeidah si tiah cun private worship din zeidah ra tiah cun family worship a ra. Private worship khan caan sau nawnpi na hman hnuah khan hodah ai tiah cun nan nu na sawm lai. Nan nu na vun sawm nih khan na fale tete na vun pumh hna lai. Nan nupa farual te khan Pathian nan bia ṭi lai. Amen. Amen. Ai dawh khawh ning cu private worship vun ngei dih hnu i nupi le fale vialte vun khawmh i thlacamnak le Pathian biakṭinak ngeihnak in ai dawh deuhmi hi vawlei ah um ti lo. Atu hi cu public worship a si. Hi nakin a biapi deuh rihmi, a hram a simi cu family worship a si. Voikhat cu Canada ah thawngṭha ka chim i mipi hi atu zan ai pummi zat hi cun an si an si deuh bak lai lo. Hi pin hi pin hrawng hin si lai hi hrawng hi nan va tam deuh hnga. O mawhmahnak sin dik an va tam deuh hnga. I minak le mirang le laimi nih cawh. I anmah holh khan mirang holh khan ka chim i Annih cu mirang ram an si caah Lai Evangelist phungchim bak khan ka chim i mai kai put i tang ah ka ṭum i ka vak i ai pummi hi patung lawng te an si. Khoi nan fale ta, khoi nan fanu le ta, nan ma hring lo lawng de man an si tiah ka vak i ka sawh hna cu mirang pawl kha fa nan nei lo ma nanmah i khui nan fale tah biakinn ah nan chuahpi hna lo tiah ka sawh ciammam hna i Khrihfabu a ṭhan dingning tawkin a ṭhan ti lonak a ruang cu kan fanu no tete le kan fapa no le tete hi biakinn kan phakpi ti hna lo biakinn kan phakpi khawh hna lonak a ruang cu family worship kha inn ah kan ngeih ti lo caah public worship zong khan kan chuahpi khawh ti hna lonak a si ti kha Pathian bia ka chim i ka vun chim dih khan mirang an pastor pa nih ha pastor pa mah te khan kei phung ka chim si ahcun an ka fire colh lai e ti an ka fire lai ti cu rin an ka phuah colh lai ti kan nih cu mate khan phung kan chim bal lo mate khan cun kan nih cu an kan fire lai an kan chuah colh lai tiah a ti ka lehmi cu kei cu ramdangmi ka si ko i an duhsah ka fire ko hna sai dek zeiruang zeidah ma cu ka vun chim duh tiah cun family worship hi public worship hi a hram a si a biapi taktak kan nupi le kan fale kan zate kan i kul i pakhat nih bible ma vun rel maw si lo si le kan zate bible rel kan vun i cha maw cang khat cio kan vun rel maw kan zaten thla kan cam ahcun vanram sa ko amen cu kan zate family worship kan ngei dih nu biakinn kan phak ahcun a nuam tuk sutak a min cia long ti cu pei biakna cun kan phat i public worship cu a lulu khan a theipar kha si cang kan i innchungkhar khar hi ka pa lio chan in zanfa te thlacamnak a ngei pengmi kan si mithi ka pa hi pastor si thlacamnak ngei lo na duh bak lo tv rak potka te kha sako tv rak zoh lio i pi le pu i thla kan cam lai ti cu tu le fa nih cun an huat bik cem sa Video vun rat zat la nan zoh lio i kha vun phit ta lio la thla kan cam la cu ka pu hi a di zong a lei na thei lo a ti asinan atu ka ruah tikah ka pa kha principal pe rak ngei hi ti khi ka ruat i a pian thar la pian thar la pathian minung a si le so ka cu in chiah biak tau lo principal phung ningcang tein pe rak ngei ka ti Khrihfa innchungkhar kha cu family worship hi kan ngei hrim hrim awk si mirang innchungkhar kha ra voi kha cu ka va riak i tlawmpal nih hrawmh kan duhmi hna cu An cu family worship hi fak tuk khan an ngei i zingka kan thawh bak khan an zate Bible ni tlaih dih an nu nih a kan cawnpiak an nu nih khan an cawn a kan cawnpiak Bible ni tlaih dih zeidah kan cawnpiak hna mah cu leo cu zeidah cawnpiak hna ti cun husband and wife timi nu nupi le va timi a cawnpiak hna Ka halmi cu zeidah na cawnpiak hna tu lingah zeidah ma cu husband and wife sin na cawnpiak hna ka ti ka fanu le hi van ngeih sual se cun mi fapa ca nupi ṭha bak sinah seh ti ka duh ti cun ka fapa le hi nupi in ṭhi tikah mi fanu ca va ṭha bak sinah seh law Bible nih husband a timi va a timi zei va dah ṭha zei va dah va ṭhalo si nupi a timi a zei bantuk nupi dah nupi ṭha si nupi ṭhalo si ti vialte kha van ngei hlan ah ka cawnpiak dih hna lai a ti aya cu bantuk fanu le cio te va ṭhi hna za ṭha tuk ha ti siklawm deuh lai te a si ahcun mate khan nan fanu le nan fapa le cio khatin ṭan rak pe hna u law kan fapa le nih an ṭhit tik hna ah le kan fanule nih an vaat tik hna piatanam ti lai lo cu tu cu Bible zong hmu bal lomi thla zong cam lomi a hrin bak a hringmi kha kan fanule kan in pek hna tik ahcun kan fanule ha vialte nan khiah dih cu ka kha a pei taktak sin a pei taktak sin kannih cu pastor in chungkhor khar kan si ṭhatnak tampi kan ngei lo nain kan innchungkhar khar ah zeitik hmanh ah kan i si bal lo. Kan i si bal lo ka ti tikah kan i hmaichiat caan tete, a nu he hin bia kan i al caan tete cu um ve lai nain a pawṭi in theih awk ah zeitik hmanh ah bia kan i al bal lo. Kanmah tu nih khan cun chunglei in eh, kan nu thinhung deuh hi ti kha cu kan khaan sa nain lenglei khan lung a theih awk in kan um bal lo. Ka fale zong hi an i sik ka thei bal lo. Vulhpamh bia le biahrang cu van chim tuar an in si bal bak lo kha bantuk ai si bal lo mi hna nan in chungkor kha le va ngaih ter ding ka cu ka duh bak lo he kan zoh hna ka duh bak lo nan ka hal zong ah kan pe theng hna lai lo family worship a ngei mi lawng kan pek hna hnga a tobo cu saduh saduhkan thahpimi hna cu innchunkhur khar kan zaante hin thlacamnak le family worship hi ngeih peng ahcun mah nih khan nun hi a rak ser ko ve amen cun biakam hlun ah hin na vun philh lo ding ah ka duhmi cu Levi mi hna an um hlan paohpaoh hin pa bik paohpaoh hi chungkhar tlangbawi rian an rak ṭuan dih ti kha zeitik hmanh ah na philh lai lo. Hlan lio i Levi mi hna an rak um hlan paohpaoh ah hin pa bik paohpaoh hi zeidah an si ti cun chungkhar tlangbawi an si dih. Tlangbawi cu si lo nain tlangbawi rian an rak ṭuan dih. Cu bantuk cun nihin kannih kan chan zongah hin tlangbawi cu piangthar vialte kan si dih nain innchungkhar khar i pa bik pohpoh hi innchungkhar khar pastor kan si dih awk si. Amen. Innchungkhar khar pastor kan si ti si. Chatcai pastor na si lo hmanh ah na nupi le na fale ca tal ah cun pastor bantuk Pakin thlarau lei hi a ṭhihruaitu pa bik na si lo ahcun ai dawh lo nain nupi hmanh ṭhi hlah law ṭha deuh ti awk dengmang ka si. Family worship cu a biapi taktak. Noah cu tlinlonak tampi a hnu a vung ngei nain a fapa le nupi le vialte kha kum za le kum kul chungah lawng a sakpi hna i buanchukcho a tlun nik ah lung bau lo te bakin vawlei ro a copi hna a ruang cu an zate khan lungrual tein family worship an ngeih peng ca khan si Joshua zong nih an innchung kawrkhar dihlak aiawh a timi cu nan dihlak nih Pathian rianṭuan nan huam lo hmanh ah kei le ka innchung kawrkhar cu kan huam i a rian kan ṭuan ko lai ti zeitluk in dah Joshua nih a nupi a fale vialte a tei hna a fale zeizat an si ka thei lo Baibal na langhter lo caah Hlanlio cu a tam ko lai te ka zumh. Fale vialte kha aw aw khat bakin kei le ka fale nih cun Pathian rian kan ṭuan ko lai tiah a ti. Kan hawipa pakhat Falam pa hi sia sui kan ti. Kei cu fa ka ngeihmi vialte hi nu he pa he Pathian rian an ṭuan dih lai ti. Nu zong Pathian rianṭuan ta hna, pa zong Pathian rianṭuan ta hna. Kei tu cu tlawmpal te amah nakin ka vung sinh khat ka vung ṭum deuh i nu cu van ton sual si ahcun kanmah nawl a si lo caah an vale caah bawm tu ṭhapbak si hna seh, an vale tuahmi paoh kha bawm hna seh, nu rian. Pa paohpaoh ka hrinmi paohpaoh hi Pathian rianṭuan hna seh ka ti ve i fapa pahnih bawipa nih a kan pek i an pahnih tein Pathian rianṭuan ding veve an si. Kan innchungkhar kha zeizong vialte hi a paw i a thawh a hau. Private worship cu family worship i a hram a si family worship cu public worship i a hram a si kan innchungkhar kha ning tein pathian a bia pengmi pathian a thangṭhat pengmi kan si si ahcun kan khrihfabu hi cu doh lo awk a ṭha hrimhrim lo hallelujah i cu innchungkhar kha ka va riahnak hna cu ka vun peh hmanh lai An nu nih cun husband and wife kong cu van cawnpiak hna i rawl kan ei lai fate hi kan kut kan i tlai dih an lak ahcun ka ṭhu ve cu kei lai pa kha tla derder khan ka ṭhu an nih cu mirang nungak tlangval an fale kha panga an si an nu hen pa he pasarih keimah khan pariat kan kut cu kan i tlai i rawl kan ei lai hin hla tawi te kan sa ta hla tawite kan sata zungzal cu dih nu ahcun pakhat nih Bible ca rel Bible ca rel an nih an rawl cu kan nih lei bantuk khan sa hliahmah mi le a dai le ti phan deuh mi rawl khi si lo rawl kik cia deuh khi si caah khan an ser dih hnu ah khan kan kuit kan i tla i hla kan vun sa ani cu hla aw aw khan tlai kho dih thena L2 sepren an za te ni then dih an aw cu a ṭha tuk cu si lo nain tansung an sak tikah khan vanmi bak an sak lo mah cu ticun Bible ca khan vun rel i pakhat in vun rel i cang nga ruk cang kua hra kan dihlak te khan thla ka cam i breakfast ei si zan lei zongah cu thiamthiam chun zongah cu thiamthiam zingka thawka te Bible study tu a si Kan innchungkhar khar hi ka hmuhmi innchungkhar khar lakah innchungkhar khar dawh pawl le ningcang in a kal pawl ah khin ka ruah i Laimi sin ah hin kan innchungkhar khar kong hi ralṭha tein ka chim tawn. Cu mirang innchungkhar khar ka va luh cun ka ning a zak ngai. Ka ning a zak ngai. Ka ni na ka na mu na lawng kan si. ka ning a zak ngai pathian minung hna mate khan rak tuah cio hna u salawm aho kan fale hmanh thong an tla hrimhrim lai lo aho kan fale hmanh damiah tu khu an cang hrimhrim lai lo bawipa bia nih rak khen bak hna hnga amen family worship hi a rak biapi taktak laitlang ah a paw tuk a hmaan lo taktak mi cu nu le pawl hi zingka te nan tho i khoi maw dei hlan deuh khin an tho i hika bantuk cross hi bantuk cross tang te i tawi kuat i thlacam kha Jesuh ke hram bak ah thla kan cam ti khan an ruah laimi theu kan ti cu hi cross tang te khan an kun i tuzing cu ka chuah tlai deuh i cross tang ka ting lo a hei ti bantuk Laimi theology cu a rak liam tuk a rak poi ngai. I zingka kan thlan cam he an hung ṭin i an ṭin pa khan a bung khin lakphak ti an hung ding hna i cu lakphak ti an din ah cun an hei ceihmi cu zeidah nan ti kan ti kan i cu thla kan cam ti kha a si makha thlacam kha an i fak i makha an nupi le dei hlan an thaw ṭhan cang ah khan an fale vialte kha hohmanh tho hlah zei breakfast thai thawn ei zong hngal hlah buhcak khawm na zei kan ei lai di awk hngal lo khan an nu le cu biakinn an kal i saṭal khan thlan cam mekhekhe pei laimi nih kan i palh taktakmi si cu khinak na ṭha deuhmi cu nu bik nih khan e nu vun tho ta ka fa vun tho ta thla kan cam ta kho hnga maw na ba ko lai nain kha vun i hnek tu kha zei kan ti hnga a cung a lian a peng vun tho ta vun kun ta ko na si chikhat i hnek ko ka fa le ve mu bible lo in i thok le pathian biak ta lo in i thok cu a ṭha lo tiah mi hi thlacam buin kan thokpiak hna selaw a bia le thlarau nih khan nun kha remh ko ee hallelujah makha kha family worship kan timi cu si makha family worship a ngei lomi cu kuatkhat Timote dal thum na zoh seh cun dikon zong tuan hlah u law ti Biakam thar ah an ol ṭhan i innchungkhar kha a nupi le a fale hmanh ṭha tein a zoh kho lomi cu thlaraulei na ṭhihruai kho lomi nih Khrihfabu hmaiah dir in mihruai pungsan in umter hlah u na nupi hmanh na hruai khawh lo cun nu khi vialte khi zetin na hruai khawh hna lai na fale hmanh na hruai khawh hna lo cun mino khi vialte khi zetin na hruai khawh hna lai tiah ti exercise na tuah nak hnga ding cu na innchungkhar kharha a si tak hmasa hau public ke na dir i worship le pathian biak ding i nai timh hlan ah khan family worship kha tuah ta law family worship na ngeih dih hnuah public ah Pathian bia law ti hallelujah hallelujah kannih Laimi cu vanchiat a chung thu leng nar kan si Laimi kong chim cu nanmah kong si ko nain nan i theih sasai ru lo tiah ka ruah i ka vun chim ko hmanh lai mu atu cu kan va fim deuh tuk cang i kanmah lio tlanva lio hna cun ciwi kan kal ah hin mi angki hlan le mi phanat hlan in ciwi kal phun kan si Laimi cu Laimi cu khual kan tlawn tikah siangpahrang bantukin khual tlawn kan duh i inn ah taraung sa bantukin khua sami kan si. Pyongpyan a sining ahcun inn ah khin siangpahrang bantukin um i khual tlawn tik tu ah khin sal bantukin khual tlawn ding si. Kan inn cu i phorh awk ṭha lo cu mu. Kan inn kha phorh awk ṭhat lo tikah itu an kan dinak poah khan it ding kan si. Ei an kan timi paoh kha a lak in an kan cawmmi si caah lunglawm tein ei ding ka si. Kan nih cu piangpian kan si. Kan inn tu ah phittelu in kan um i khual tu ah siangpahrang fanu le fapa kan lo dih. A thli tein Lai mino paw ka zoh hna. Voksan man pek hna. ka ei lo an ti hna an inn ah ngapi rawh hmanh ṭhi ṭhan ei kho lomi no kan si mah kha kha kan si ko fak deuh i a ru langlak deuh i ka van chim a si set kha bantuk khan chungthu lengnar ka si kan nu ka timi cu kha ke cu khual ka tlawn ah chun phittalo ten um thiammi ka si inn tu ah chun na duh si lai Nga zong hi can hi a hut i hi can hi a hut i keimah lawng nih kei makhan tisa ka hei din i can hi ka hei ei ko hi. Khual ah zeitik hmanh ah makhazel kha kai bal lo. Khual cu ke inn si lo ti kha ka hngalh i tlawm tein ka ei. A khim deuh hlan zong ah khan a herh ahcun ngol a hau. Capo si lo, capo si lo. Kan inn tu ah cun ar pum pum khat zong ka duh si le ka ei ko lai kan in a si cu te khual ah cun te khan nga lo voi khat bang cu khual ka khual pakhat ah kan tlawng i khual kan tlawnnak ruah lo pi khan kan tlun in khai bui bel heng i minung pariat ca baka ar te ciak an rak tha pasal pariat bak nih arte ciak cu kan dum ciam ma me a zeiti man khan i lak awk kha ṭha lo kei khan upa bik ka si mah cu ka hawile cu keimah nak ngan deuhmi lawng ti khin si vun purh cio ahcun kan kuttum nan kai su dih ding ka si a kete kha ka lak i lak lo kha cu zo chiat cu a kete kha ka lak i a liah den ka liah a dawp ten ka dawp i ka ei lai ah khan thiang ten ka teu ta a za tuk ma ka khual ahcun a za Maka arte kha a lakin in kan thahmi si a za zainak nawl na ngei lo. Amen. Sihmanhsehlaw inn na si siah cun hi chan zong ka ei ko lai, vang hnih zong ka ei ko lai, vang thum zong ka ei ko hnga tabo ah khual ah cun ehte cu ehte lu ne ya re. Amen. Evangelist pakhat pa nih kei cu sia chung khual ka si na kha sau tuk cang i khual si ka thiam tuk cang ti zeitindah na thiam tuk cang caw ka ti zeidah na duh sia pan ka ti ka duhmi kha ka chim dih ti ka ruat lengmang ma cu a ka lehmi cu kan duhmi kan chim ahhin an i nuam tuk cu tiah ti ka ruat i an i nuam taktak hnga maw Khua lei ah kan va kal i an ngeihmi cu ṭhimix le Sunday le piongphu mit kha pahnih pathum an ngeih ahcun mah kha ngeih dih ah khan an ruah a si cun khuatalei ah siapa zei coffee dah na duh tin la Starbucks ka duh ti ning la tah an ngei ngam ah aw cucah cun khual si ka thiam tuk a timi hi Khual a sinak a sau tuk cang caah a thiam ti lo tinak tu khi si. Zeidah thazaang pek kan duhmi hna si ticun Laimi cu lenglang a uar tukmi chung thahri a ngei ṭung lo i lenglang uar bakmi miphun kan si caah kan Pathian biak zongah hin private worship a ngei ṭung lomi family worship a ngei ṭung lo nain public worship ah usa pe dawh tuk in Pathian biak thiammi kan si ti kha vun langhter ka duhmi si ciwi kan kal lio te hna cu phanat an hlan nu pawl lebang cu mi angki suaiter kip an hlan mi bek kip an rak hlan Kannih nih le anmah ta kan rak ruah. Mah ahcun midang peng kong ka chim lo, kanmah peng kong ka chim sacun kanmah peng hi civi kan rak le minung thongkhat le zahnih te hna kan rak si. Kan tam ning cu mah cu minung thongkhat le zahnih civi kan kalnak ahcun Baibal panga hmanh chuak lo. Pastor te hmanh hi Bible lung an rak i ken lo. Phungchim ding hmanh hi catlap an i ken i mi Bible an hlang. A fiang ma? Sinan thil cu hlan chom khan bek khat in nungak an i phor. Chung thu leng nal phun kan si. Zeihmanh a ngei ṭung lo nain dawh tein hruk a duhmi kan si. a chung a kuami phun kan si caah kan Pathian biak zong hi a thli tein private worship ngei ṭung loin a thli tein chungkhar Pathian biaknak ngei ṭung loin zapi pumhnak a huami usa pe bakmi lawng hoi nan si sual maw ti kha thazaang kan pek hna bia khi si amen cucaah cun nih nih tuzan i kan ngeihmi public worship nakin a hram deuh a simi cu family worship ka si family worship nakin a biapi deuh rihmi cu private worship ka si private worship kan ngeih dih hnu ah family worship kan ngeih dih hnu ah public ah hin kan rat awk tu a si nain kannih cu piong pian in kan ser i atu i ai pummi zong kan zoh hna nan i dong tuk tiah ka ti cang kha Nan i dawh tuk nain nan ṭin lai i thlacam luklak lua la loin ai si a itmi zong nan um te ko hnga. kan ih laimi cu maka kha ih lai zong ah nuva kha nan i si ta te ko la pa met tein chungkhar kha zong kha nan i si te sual ko hnga kha Makhakha, Makha phun kan si. Kannih cu public worship lenglang kan duh tuk i chunglei thahri a ngei lomi, saṭal tho duhmi kan si caah miphun lungput hin Pathian biakning a kal cu. Pathian minung hna thazaang pek kan duhmi hna cu tuzan kan zapi te kan i pumhmi hi zeidah si ti cun a tlai le a hnah a si. A ṭeng cu nan family ningin thla nan cam ṭimi le Pathian nan biakmi kha a ṭeng si. A hram taktak cu pumpak bak i private worship na ngeihmi kha a hram cu si. Thingkung cu a hram loin a ṭeng zong sau hmun kho lo. A hram loin a ṭeng a car i a Ceng a car ahcun a hnah chinchin cu tlawmpal a ṭilh bantukin kan Pathian biakning hi a leng in usa pe i a chunglei a lutmi si loin a chunglei tu in leng a chuakmi siseh ti kha thazaang pek kan duh hna. Zumtu nun hi lenglei in chunglei a lutmi si bal lo, chunglei tu in leng a chuakmi nun a ngeimi kan si. Hallelujah! Hallelujah! Cucaah cun Pathian minung hna tu zan zan khatnak kan i ton ahhin hrawmh kan duhmi hna cu Pathian biakning ah biapi tukmi pathum a um. Pakhatnak cu private worship a si. Private worship cu mah te lawng bak caan dai Bawipa he ngaih i i hawikom i thlacam nunbung kha private worship cu si. Macua vun changtu cu kan innchungkhar khar ning in thlacam a si. Cu a vun changtu cu atu i zapite kan i pumhnak hi a si fawh hi a hram bik cu biapi lo cem in a chiahmi tu kha a hram bik a si. A biapi in a chiahmi tu hi a hna le a tlai tu an si ti hi tuzan ah hrawm kan duh hna i voidang i biakinn lawng i a phan i bau lo te biakinn na phak hi a ṭha tuk ko nain hi nakin chap deuh rih ti kan duhmi cu family worship kha ngaih hram vai thawk ve cang family worship na ngaih hlan ah khan private worship kha va ngei ta law innchungkhar khar kha i pum hna selaw innchungkhar khar in public ah chuak hna selaw kan nun hi cu hin ah khin a hning no lai bawipa sunpa le ngannak a langhtertu zumtu mithiang kan si ko lai ti hi tu zan ah hrawm kan duh hna a donghnak bika tahchunhnak pakhat te vun hrawm kan duhmi hna cu Hakha voi khat cu kai chawk i dawr ngan nawnpi ah khin ka lut i cu dawr nganpi a ngeimi pa cu phanat thong khat le zahnih man ai den phanat thong khat le zahnih man ai den i mirum a si phanat thong khat le zahnih man ai den i a lungzi kha khi kawl lungzi cian khi ai fenh a angki kha second hen ai hruk Ziah mi ngeimi nih thongkhat le zahnih man ne hruk i lungzi cian ne fenh i second hen ne hruk i kei ei awk le din awk hmanh ngei lo i thil ṭha ka kawlmi hi check a haumi maw tiah dahnak hi tampi ka ngei. Cucu Laimi nih kan thinlungput a si i kanih Laimi cu lenglang usa pemi kan si. Zohdawh te ummi kan si. Ai simi hmanh hi counseling tuah awk kan ṭha lo. Nanmah nupa he nan i si hnga i nan i si maw tahchunhnak ah nan i si maw ti len ah nan i si ko zong kan lung ah na chim lo kan bawmh duh hna zong bawmh awk lung ah nan ṭha lo. Laimi cu chiatnak vialte kha a thup i han sawng i ummi miphun kan si mirang cu a pawṭin bak kan si a pawṭin an um caah khan bawmh awk zong an ṭha counselor an ngei i counselor ma cu cu ka si an ti siah cun an nulen pa kha piatanan nge sin khong silo san bakale kha nan nu matin num hi matin num te lo matin num hi matin da da direct kan khong sing an tu ana kan ni chu kan vale zu an din ko zonga nan pa zu ding than di thong ka thei bong te ta ading lo sia a zan khan buai ti thong ka thei bong te o maka kha mi ni an buai ten kan ruwa se kan fa te kha doko ma chun ma chun sia pa kha avung aw de usole kan tha ko an ṭhanem ma kha ihkhun thlak le kai khan i chang a si ko nain kan bawmh hna lai ti ah khan makha vialte kha a thup i a chungah hma um tuk ko nain a leng in a tuam chihmi phun kan si caah kan hma dam kho lo pathian minung hna pathian kan biak tikah hin lenglang a simi public worship nak nakin family worship a hram a si kha philh hna hlah usih family worship nak hmanh in private worship a biapi chinchin ka hngal hna usih law private worship in family worship in public worship hi pathum hi ruang ten a ngei khomi kan si siah cun hi Khrihfabu le miphun le innchungkhar khar ah Bawipa nih sunparnak a co ko lai hallelujah Pathian cu pei le za bong minung a lettu a si Pathian cu minung hi pei le za bantuk bakin a kan lettu Pathian a si. A sangmi an sang zungzal lo i chinchiah. A sangmi an sang zungzal lo. A niammi an niam zungzal fawn lo. A niammi an sa nih a sangmi an ṭum khawh nakhnga ding ca i reset button cu Jesuh si. Amen. Jesuh khelok te khan an naih si ahcun a niammi kha vung van an kai. Jesuh batan na hme si ahcun a sangmi kha tang ah an ṭum ko. Cucaah cun Jesuh hi kan nuna tawhfung a si bantukin private worship, family worship, public worship a biapi zia hngal buin kan caan hmang tawn hna usih ti hi tuzaan ah hrawmh kan duhmi hna si a bia thluachuah petu kan Pathian min thangṭhem ko seh.